Jo, salut an häerzlech wëllkomm bei Lux Play. Haut hu mer e bëssen en anere Video fir Äech, vue que dass elo Wanterpaus am Fong ass, hu mer alles e bëssen erofgeschrauft an amplaz hu mer hei e Games Rewind fir Äech, wou mer eis No enker Siegrin an 30 Sekonne pro Kategorie d'Highlights vun dësem Joer opzielen an mir hoffen Iech gefält et an nach e gudde Rutsch. Mäin Indie Spill vun dësem Joer dat wär dann Below. An dat läit einfach drun, dass dat Spill virun ongeféier 5 Joer ugekënnegt ginn ass an ech säit deem op dat Spill gewaart hunn an mega cool ausgesäit. Et ass e bësse sou Dark Souls méisseg, en Roguelike wou een isometresch Kamera huet an esou weider an jo et ass zimlech schwéier awer och déck gäil an jo et ass mäin Indie Game vum Joer.
Also ech hu genau 30 Sekonne schnell ze schwätzen. Also Indie Game ganz kloer Gris. D'Wii ass e wonnerschéint Spill vun Digital Devolver, oder vun Devolver Digital, entschëllegt, an et ass mega. Et ass mega schéi gezeechent, dass mat Waasserfaarwen hunn se et gemaach, du begleet e Meedchen op senger Rees seng Stëmm erëm ze fannen, am Ufank huet et nach guer näischt drop, léiert d'Fäegkeeten, et ass mega cool, e klengt Indie Spill, ronn 3 Stonnen ass bassen duerch, et mécht déck vill Spaass an.
Jo, mäin Indie Game vun dësem Joer ass witzeg. Ech hunn nämlech keng Indie Games dëst Joer gespillt, mee ech hunn awer den Hollow Knight bei engem Kolleg ugespillt an et huet mer zimmlech gutt gefall. Dat heescht, dat wäert ech mer sécherlech dann deemnächst huelen an dofir soen ech dann, gutt, dann ass mäin Indie Game fir dëst Joer eben Hollow Knight. Jo moien, fir mech dat bescht an och wahrscheinlech dat eenzegt Indie Game wat ech dëst Joer gespillt hunn ass den Hollow Knight, u sech schonn 2017 erauskomm mee fir d'Switch eréischt 18, dofir zielt et. E ganz groussaartegt Spill an deem fir nëmme 15 Euro 20, 30 oder méi Stonnen ze di gëtt, mat enger ganz schéiner an immersiver Welt, vill ze entdecken, challenging an ech kéint nach esou vill méi driwwer soen, mee resumierem einfach Dark Souls am Metroidvania, méi gëtt net ze soen. Mäin Indie-Game vum Joer ass Overrides Max City Brawl. Et ass am Fong och dat eenzegt Indie-Spill, wou ech dëst Joer gespillt hunn. Mee ech mengen, wat gëtt et am Fong méi Gäiles, wéi Riseroboter, déi einfach an enaner géint Riseroboter kämpfen, Stied zerstéieren a ech mengen, méi brauchs de net. Voilà, also mäin Indie-Titel vum Joer 2018 ass Moonlighter, grad fir op der Switch, well et ass e schéint Spill fir ënnerwee. Et léisst sech flott spillen, dauert ni laang an et mécht ëmmer erëm Spaass an zemools och optesch ass et wierklech wonnerschéi fir ze kucken an dofir ass dat mäin Indie Spill vum Joer 2016. Den beschte Soundtrack vum Joer 2016 ass fir mech Aus Super Smash Bros. Ultimate. Einfach aus deem Grond, well do esou vill Titele sinn, datt ee sech wierklech stonnelaang kann dohinner sëtzen, einfach nëmme Musek lauschteren, wann ee grad kee Bock méi huet, iergendeppes ze spillen. An t'ass wierklech vun all Spill iwwerhaapt, déi elo do op bei Nintendo koumen, wierklech domat dobäi. An dat ass wierklech dofir mäin Hit vun der Musek fir d'Joer 2018. Ech weess net op dat zielt, vue que dass et e Remaster ass, mee fir mech ass et vum Spyro Reignited Trilogy, well dee Soundtrack mech scho deemools als Kand begeeschtert huet an och elo wou ech déi Lidder nees héieren hunn, hunn ech mech ganz wéi virun enger gefillter 15 Joer gefillt an entgéint der ëffentlecher Meenung fannen ech och dass de Reignited Soundtrack zimmlech gelongen ass an dem Original an näischt hi steet. Mäin Soundtrack vum Joer kënnt vum Super Smash Bros Ultimate. Jo et huet elo net vläicht dat de mega Soundtrack mee einfach den Opening Soundtrack deen ass einfach sou legendär. Jo den beschte Soundtrack war keng einfach Entscheedung, ech hunn schlussendlech Monster Hunter World geholl, net well se ee Lidd hu wat iwwert allem anere steet, mee well hir Musik ëmmer praktesch perfekt zu deem passt wat s de grad hues. D'Dschungelmusek passt bei den Dschungel, d'Wüstemusek bei d'Wüst, legendär Monsteren hunn epesch Soundtracks an als ee Beispill wéilt ech zum Beispill e grousst fléiend Monster gi wat alles verschäisst an esoubal wéi dat optaucht héiers de e Soundtrack bei deems de u Ritt der Walküre denke muss. Einfach wonnerbar Choix fir déi Saachen.
Fir mech ass dëst Joer d'Soundtrack, dat läit tëschent Assassin's Creed Odyssey a Sea of Thieves, mee ech giff deen Ament soen, dass Sea of Thieves en enker e bësse besser ass, well een do halt am Spill selwer d'Musek als Spiller mécht an jo e bëssen ofwiessele ka mat Instrumenter an ausserdeem si Piraten an Piratemusek ass halt gäil. Kategorie Soundtrack.
Spider-Man hat en déck geile Soundtrack. Kann man, also wat ass e Spill ouni Soundtrack? E Spill ouni Soundtrack kann een net spillen. Dir hutt keng Kampfmusek, Dir hutt kee Geklirrs vu Waffen, Dir hutt keng, keng Opening-Musek. Wéi fir Assassin's Creed ouni dat typesch Assassin's Creed-Musek. Awer well d'Spill mer am meeschte bedeit mat der Musek war eindeiteg Nier Automata, wat dës Joer och fir d'Sw-, fir d'Xbox erauskomm ass. Ech hunn esouguer a menger Playlist, Dir musst lauschteren, ass d'lescht Joer Soundtrack of the Year ginn. Ass einfach mega. Wirklich einfach mega.
Beim Art Style Direction muss ech dann nach eng Kéier Hollow Knight erwähnen, einfach well hier ganz Welt eppes ass wat ech esou nach net gesin hun. D'Idee ass, dat alles e bëssen eng Insektewelt ass, an dat gesäit een an allem, hir Haiser, wou se wunnen, hir Rüstungen, hir Waffen, alles ass iergendwéi bei engem Niveau, wat kéint Insekten entspriechen. All d'Charaktere sinn Zorte vun Insekten, an iergendwéi ass et awer schéin, obwuel et net no eppes Schéinem kléngt, och dat bis elo nach net esou gesinn, an onheemlech charmant. Jo, fir Artstyle giff ech den Ament och nengker Sea of Thieves soen, einfach well dat Spill déck schéi gemaach ass. Et huet esou liicht kannerescht, cartoony Element, et ass eng Grafik déi ni al wäert ginn, well et kann an 20 Joer nach spillen, gesäit nach ëmmer genau esou gutt aus an einfach dat Waasser an dem, ech meng ech hunn nach ni esou gäilt Waasser an engem Videospill gesinn an ech mengen och net, datt dat an nächster Zäit getoppt wäert ginn.
Woah den schéinen Artstyle, net den schéinsten Artstyle vum Joer 2016 hat fir mech Pokémon Let's Go Pikachu an Evoli, well dat einfach. Spiller waren déi een an der Kandheet gespillt huet, déi elo einfach eng Kéier nei gemaach goufen an alles gesäit ganz léif aus. Souwuel zu Pikachu, Evoli, déi sinn esou schéin animéiert, déi ganz Landschaft ass wonnerschéin an et kann een déi ganz Welt wierklech emol eng Kéier esou gesinn, wéi een sech et ëmmer virgestallt huet oder huet misse virstellen deemools an dofir ass dat fir mech dat optesch schéinste Spill fir d'Joer 2018.
Artstyle, Artstyle hunn ech mega gutt fonnt, den Dragon Ball Fighters, also do haass du mol eng Kéier de richtegen Anime Look, net deen Naruto, et war wierklech. Wéi wanns de den de Manga selwer giffs liesen oder den Anime giffs kucken. Et war einfach, et ass mega cool. Also du hues wierklech déi déi Leit clashen, du hues Spezialattacken, déi ganz Arenaen zerfetzen, Planéiten déi quasi explodéieren, Maps déi einfach, du gëss eng aner Map geschleidert, Explosiounen, einfach et et geschitt esou vill, Team, de du hues einfach esou vill Leit déi zesumme verdammt esou vill Blödsinn maachen. Mann!
Fir den Art Style an Direction ech e puer Spiller wou mer zimmlech gutt gefall hunn. Ech hat de villen Design vum Spider-Man immens gären, well en iergendwéi dat Modernt mat deem Klassesche verbonne huet. Sea of Thieves hat och en immense knuffeg gelongenen Art Style an nach eng Kéier Spyro, well, Et huet mer ver gefall wéi se dat aalt an dat neit riwwer bruet hunn an oh meng Zäit leeft of, ok dann war et dat. Mäin Präis vum Artstyle dee geet un My Hero Wants Justice. Ech fannen einfach dass mat de Story Mode dat ass mat ganz vill Léift gezeechent ginn wierklech wéi ech och schonn am Video selwer erwähnt hunn mat deene Kachelen mengs einfach wierklech du géifs en Comic liesen. Meng Iwwerraschung vum Joer, do ginn ech den Präis un WWE 2K19. Vum Spillmodus, vum Spillsystem ass genau dat nämmlecht wéi all déi aner, mee si hunn um Enn emol fäerdeg bruet e richteg gäilen Storymodus dranner ze bréngen an och mat den Towers Wou ëmmer erëm fir all Event en neien Tower erauskënnt, wous de neie Stuff kriss. Ech fannen et richteg gäil.
Meng Iwwerraschung vum Joer ass lo net onbedéngt Videospill-technesch baséiert, mee ech sinn iwwerrascht, dass ech mer virun 2019 tatsächlech nach eng Switch gegënnt hunn. Dat hätt ech esou net geduecht. Ech war nämlech ganz oft mat mär selwer um Kämpfen, ë, solls de se wëllen, solls de se net wëllen. Lo hunn ech mer se geholl an ech hunn zwar nach net ganz vill drop gespillt, mee bis elo gefält mer. Ech sinn. Positiv iwwerrascht doriwwer. Bon, do da fir d'drëtt an der Rei muss ech nees eng Kéier Hollow Knight nennen, well dat dat eenzegt Spill eing ass, wou ech einfach mol esou zoufälleg duerch zougegraff hunn an absolut net bereit hunn. Ech hat geduet, et wär eppes, wat ech niewebäi vläit esou spillen, eng 15, 20 Stonnen iwwert d'Joer, mee mëttlerweil iwwer 50 Stonne gespillt, ëmmer nach vill ze entdecken an onheemlech motivéiert fir weiderzefueren. Ech mengen, ech wäert och nach weider vill Spaass hunn an ech ka jidderengem dat Spill wierklech nëmmen empfeelen, fir 15 Euro Greift zou!
Meng Iwwerraschung dëst Joer, dat war dass den Halo Infinite Teaser gewise ginn ass. Lo net nëmmen dass en Halo gewise ginn ass, well ech hunn domat gehofft, dorop gehofft, mee einfach wéi den Teaser virgestallt ginn ass hunn ech, war ech einfach, war eng riesen Iwwerraschung dass dat, dass dat Halo ass, well ech hunn déi éischt Hallschent vum Teaser einfach misste roden wat dat do elo soll sinn an dowéinst ass dat fir mech déi gréissten Iwwerraschung déi ech dëst Joer hat.
Well meng gréissten Iwwerraschung fir dëst Joer war den Halo Infinite Teaser dee koum, well dat wierklech e Spill ass, Halo hunn ech vun Ufank u gespillt, vum éischte Spill bis iwwer d'lescht Spill an dat si wierklech Spill op déi freet ee sech ëmmer an dofir war ech am meeschten iwwerrascht op eemol deen Teaser kënnen ze gesinn. Iwwerraschung vum Joer ass fir mech ganz eindeuteg Way Out. Ech hat Way Out mat engem vun eisem Team gespillt, mam Billy hat ech et gespillt an et ass mega. Et ass einfach e Spill, du kanns et nëmmen zu zwee spillen an et kënnt zu zimmlech witzege Situatiounen, Et kinnt zum Schluss bass de zwar bëssen méi an engem Shooter dran, wat net wierklech an d'Spill passt, well et dech e bëssen raushëlt an du hues awer och 4, du kanns och fir Gewinn spillen, dat ass wierklech mega, du du spills einfach géint däi Kolleg, du kanns Darts spillen, Aarm drécken, einfach mat Tasten drécken, also d'Innovatioun war wierklech mega, also du hues wierklech vill Spaass mat deem Spill. Ok ech probéieren mech elo un Zäit ze halen. Disappointment. Disappointment vum Joer, dat war fir mech e bëssen, dass Tell Tales zougemaach huet. Ech hu mech e bësse gefreet, einfach elo neie Tales from the Borderlands ze spillen. Ech wäert ni wëssen, wat elo an där Këscht do dran ass, déi se zum Schluss opgemaach hunn. Däerf ech spoileren? Ech denken, et ass scho laang dobaussen, also spoileren, ok. Dann wat hu mer nach? Jo, mir hu nach esou vill Spiller, déi mer elo net méi fäerdeg wäerte gesinn. Guardians wäert och ni da wierklech fäerdeg gemaach ginn. Dat ass e bësse schued, ausser et gëtt vläicht iwwerholl, dat kucke mer dann. Awer dat war Disappointment vum Joer.
Meng Enttäuschung dëst Joer ass Red Dead Redemption 2. Jo ech hunn et gesot. Net well de schlecht Spill ass, mee einfach well keng Ahnung den éischten Deel war mengt ech een vun mengen Top Spiller déi et jee gi sinn an den zweeten ass fir mech einfach irgendwie um Zil laanscht geschoss vun deem wat et sollt sinn amplaz en Red Dead Redemption zwee ass et elo e Red Dead Cowboy Simulator an dat huet fir mech net esou vill Spaass gemaach ewéi Halt normal Red Dead Redemption.
Meng Enttäuschung vun dësem Joer ass definitiv Agony. Ech wollt mer et kafen, ech hat mech immens immens drop gefreet, déi éischt Trailere wou se gewisen hunn, den Art Style, déi ganz Atmosphär an ech war sou yes endlech eppes wat nees am Genre vun Dante's Inferno ass, wou einfach sou eng gäil creepy Hell beschreift an den Endresultat ass wéi et ausgesäit e Fuerz an der Landschaft. Schued.
Déi wuel mat gréissten Enttäuschung fir mech dëst Joer war den Naruto Shinobi Striker, well dat war esou, wann een den Trailer gekuckt huet, war et wierklech e coolt Spill, awer wann een et herno wierklech gespillt huet, d'Steierung huet mer net gefall, de Kampfsystem huet mer net gefall an zemools och wann een d'Ranked gespillt huet, et war net gebalanced an aus deem Grond, ongeféier no 10 Spillstonnen, ass et och schonn direkt erëm ni méi gespillt gi bei mär an dofir meng gréisst Enttäuschung fir dëst Joer. Mäin Disappointment vum Joer geet leider Gottes un déi nei World of Warcraft Expansion Battle for Azeroth. Si kënne méi, dat hu mer gesinn mam Legion. Ech weess net, villäicht ass et nach ze fréi, well d'Duréicht ee Joer mol net eraus ass. Kënnt villäicht nach eppes, mee momentan ass et fir mech leider net esou gutt dat Spill, deet mer leed. Mäin Disappointment vum Joer, als e groussen Hack and Slay Fan misst dann den Darksiders 3 sinn. Ech hat mech immens gefreet emol rem enker esou e Spill ze spillen, mee wéi ech du gesinn hunn, d'Grafik ass grimmeleg an den absolutte Minimum, d'ass net propper gerendert, op villen Ecken an Ennen net fäerdeg, d'Kamera féckt duerch zu deene schlechtste Momenter, villes vun der Schwieregkeet wierkt artificiell, armséileg Géignerofwiesslung, nëmmen d'Bossfights maachen den absolutte Minimum fir nach ok ze sinn, looss dat Spill sinn.

Definitiv God of War. Äh, dat mer vun Ufang bis Schluss immens gut gefall. Äh, schnoch Boget wie schneke duerch ze spillen mam New Game Pluselo. Äh, Geschicht war super, de Gameplay immens vill Spaß gemacht. Mir gefällt och den neie Kratos wesentlech besser wie den ale Granzert aus den Deeler virdrun. Och Musek war immens gäil, d'Grafik, ech kéint elo nach Stonne laang schwätzen, mee ech hunn nach 5 Sekonne fir Hand elo léiwer op. Mäin Game of the Year 2018 ass Sword Art Online Fatal Bullet. Ass eng wonnerschéi Story, du kanns deng Charakteren kanns de alleguerten eenzel upassen, dat heescht wann s du kanns dech esou skillen, datt s du ëmmer un déi aner ugepasst bass, wou s de mathëls. Du kanns däin Arfasystem, däin Haaptbegleiter, kanns de anescht skillen. Ech hunn e puer Stonnen dranner verbruecht, kuerz gesot. Beim Game of the Year muss ech mech der ganz einfallslos der Majoritéit uschléissen a soen, God of War, deen neien, ass wierklech d'Game of the Year. Firwat? Well einfach alles wat se maachen, maache se gutt. D'Kämpf si säfteg a maache Loscht, d'Bosse sinn epesch, d'Story ass gutt, entwéckelt sech wäit. Du hues esou vill wat s de kanns maachen a wat s de net muss maachen, wat d'Spill méi grouss mécht. D'Story mécht esou vill Loscht op méi an ech kann kaum erwaarden den nächsten Deel ze spillen. Esouguer de Support Character ass net iwwerflësseg mee absolut hëllefräich. Ech ka wierklech net vill dogéint soen.
Fir mech ass mäin Game of the Year definitiv Pokémon, Let's Go Pikachu an Evoli, well dat ass e Spill dat hunn ech elo mindestens 80, 90 Spillstonne gemaach an ech hunn nach ëmmer Spaass dorun, dat setzt elo nach ëmmer do alles ze maachen an et kann een et ouni Problem ëmmer erëm spillen an et mécht wierklech Spaass an dofir ass dat mäin Game of the Year. Kommen mer zum Game of the Year vun 2018. Dat ass fir mech Spider-Man. Vill Leit wäerte soen, jo awer God of War war och déck gutt. Jo, God of War war déck gutt, awer ech muss soen, datt ech méi Spaass hat mam Spider-Man. Et huet einfach Spaass gemaach mam Spider-Man dran erëmzeschwéngen. Du has déi ganz Kostümer, einfach déi ganz Geschicht zu de Kostümer, déi s de dann selwer nach nosiche bass oder wou s de da gekuckt hues, oh cool, dee Kostüm ass déi cool, wat kann deen, wat kann deen, déi ganz Gadgets, einfach déi Masseschlachte géint 20 Leit, dann hues de nach Bosser, déi s de bekämpft hues. Et war einfach e déck gutt Spill an New York oder Manhattan an deem Fall huet déck gutt gepasst. Beim Game of the Year hänkt mech och iergendwou tëschent God of War a Spider-Man. God of War mengen ech ass esou allgemeng iergendwéi warscheinlech nach dat bessert Spill. Mee Spider-Man ass halt déck gäil gewiescht an et hat sou déi richteg Längt, et war kuerz a knackeg. D'Musik war och gäil, de Charakter, se hunn de Spider-Man richteg gutt hikritt an et huet och mega Spaass gemaach. Mee do hänkt ech sou dertëschent, also ech géif soen Gläichstand.
Äh, fir 2019 freen ech mech lo mol direkt am allermeeschten op Devil May Cry, well als laangjährege Fan, deen duerch déi Serie iwwerhaapt op den Hack and Slay komm ass, freen ech mech sou krass endlech e neit Spill an där aaler Serie mam wäisshoregen Dante a mat dem etabléierten Universum spillen ze kënnen. D'Demo versprécht immens. An de Sekiro als laangjäregen Dark Souls Masochist muss mer och dat undinn, den neie Setting versprécht immens fuerdernd ze ginn, och wann ech déi ganz Counter-Mechanik lo nach guer net beherrsche, mee ech si Masochist let's do it. Däll ze schiessen!
Wat erwaarden ech mer alles fir 2019? Gutt Spiller op alle Fall. Wat freen ech mech alles! Sekiro, Resident Evil 2, Anthem, Metro Exodus, den neie Luigi's Mansion, vu que ech scho laang Switch hunn, Mortal Kombat 11, ok esou vill Spiller an ech hoffen einfach dass dass se all gäil ginn, dass dat Geld gutt investéiert ass fir 2019. D'Spiller vun 2019 op déi ech mech am meeschte freeën dat gëtt Kingdom Hearts 3, BlazBlue, Crackdown 3, Metro Exodus, Jump Force, Anthem, Devil May Cry, Luigi's Mansion an ganz kloer Biomutant, wat einfach nëmmen elo schon fannen ech gäil ausgesäit. 2019, dat ass eist Joer! Mir wëssen net, ech weess net genau iwwer wat fir Spill ech als éischt soll schwätzen, well et sinn der esou vill. Am Januar kënnt alleng schon Resident Evil 2 eraus, de Remake, et kënnt Kingdom Hearts 3 eraus, Kingdom Hearts 3 kënnt endlech eraus, ech hunn sou laang op dat Spill gewaart an et ass endlech do! Dann hu mer nach am Februar Anthem. Dann kënnt nach, wat kënnt nach am Februar raus? Et kënnt esou vill raus, awer fir mech ass 2019 d'Joer vu Kingdom Hearts an ech hoffen et gëtt wierk et ass wierklech net verkackt. Et ass zwar schonn am Internet geleakt ginn, ech hunn nach kee Leak gesinn, awer ech freeë mech esou krass op den 29 Januar. Ma op déi Spiller wou ech mech elo 2019 am meeschte freeën sinn halt Rise, Trials Rising, dat heescht dat Motospill, dann eng Kéier d'Pokémon Core Game, Dead or Alive 6 an den Jump Force. Vun wou den Anime Prügler halt ass. Dat sinn déi Spiller op déi freen ech mech am meeschten elo déi nach komme wäerten.
Fir 2019 uff do freen ech mech op ganz vill Jump Force, Metro, Anthem. Wat kënnt nach alles? Keng Ahnung, et kënnt esou vill d'nächst Joer, ech ka mech emol net richteg entscheeden, op wat ech mech am meeschte freeën. Awer ech mengen, am allermeeschte freeën ech mech op den neien Devil May Cry, well einfach ultra laang hier ass, dass Devil May Cry 4 erauskomm ass, ech e rise Fan vun der Rei sinn an, keng Ahnung, Devil May Cry ass ultra gäil, gäil Spréch, gäil Grafik an plus an Funks iwwert d'Zäit.